Is-Salesjani għandhom il-kura tat-tfal u ż-żgħażagħ. L-Ordni Karmelitana huma kelbu forma proprja għaliex dak li jikkaratterizzi li jikkaratterizza l-Apostolat Karmelitan mhumiex il-forma imma hu l-atteġġament. Mhux x'nagħmel, nista' nagħmel kollox, le? Kollox. Parroċċi, sptarijiet, skejjel, universitajiet, qrib, ma tagħmilx differenza. Id-differenza qiegħda fl-atteġġjament li jien bih nagħmlu u fil-valuri li nipprova nġib 'il quddiem, qiegħed fejn qiegħed. Fil-parroċċa, fl-iskola, fl-isptar, fl-università, qiegħed fejn qiegħed, x'inhuma l-valuri li jien bħala Karmelitan nipproponi, ċoħe nipprova nġib 'il quddiem. U jien naħseb li l-valuri bejn wieħed u ieħor huma dawn il-valuri prinċipali, se nsemmihom issa ftit fis-segwitu. L-ewwel nett, attenzjoni lejn il-persuna u lejn l-interjorità tal-persuna, propju minħabba t-tradizzjoni spiritwali tagħna, aħna rajna li kull persuna hi unika. U allura kull persuna li tiġi quddiemna trid tiġi rispettata bħala persuna, bħala persuna. U bħala persuna li għandha dinja oħra ġo fiha, l-interjuri tagħha. Bħala persuna li forsi ma tafx, imma għandha dinja oħra ġo fiha. U aħna hemm irridu naħdmu, rridu nwasslu lill-persuna biex tintebaħ li għandha dinja moħbija ġo fiha, l-interjuri tagħha. Naturalment, il-primat tal-ħajja spiritwali, il-ħajja tagħna hi essenzjalment kontemplattiva, allura anke fuq il-post tal-altar, qegħdin f'parroċċa, qegħdin fi skola, qegħdin fejn qegħdin, dejjem irridu nagħtu primat, prijorità, prijorità lill-ħajja spiritwali. Mhux tagħna biss, tagħna ġifieri imma anke fl-appostolat tagħna dak irridu nippromwovu l-ewwel u qabel kollox, il-ħajja spiritwali. U allura tagħna, tagħna, irridu nippromwovu tagħna. Aħna li aħna komunitajiet li fir-regola tagħna hija regola mogħtija lil eremiti li qegħdin jgħixu f'komunità, aħwa eremiti. Allura anke din id-dimensjoni hija qawwija ħafna fl-ispiritwalità tagħna, dimensjoni komunitarja. U mill-ġdid, allura lili għandha l-atteġġament huwa importanti jien qatt minn jataw waħdi, imma jien jataw bħala membru ta' komunità. Nirrappreżenta komunità, m'iniex jien, ma jien għandi li tagħmel. Mhux biss, f'dak kollu li nagħmel, irrid dejjem infittex li nippromwovi komunità, li nifforma komunità, u allura jekk qegħdin hekk paroċċa hi paroċċa Karmelitana San Ġwann, il-ħsieb ta' min qed imexxiha hi, jekk hu, jekk hi komunità Karmelitana, hi li toħloq komunità, mhux tant l-istrutturi, dawk hemm bżonnhom, m'hemm x'nagħmel, imma li toħloq komunità huwa wieħed mill-valuri kbar, għax dak huwa valur tipiku tal-ispiritwalità tagħna. U fl-aħħar nett, il-preżenza ta' Marija. Il-preżenza ta' Marija fil-ħajja tagħna, imma anke l-preżenza ta' Marija li li aħna nippromwovu fil-Knisja. Ikunu fejn ikunu, jekk kienu fid-direzzjoni spiritwali, jekk kienu f'parroċċa, jekk kienu fi skola, mhux importanti l-forma. Imma wieħed mill-valuri tagħna hu li ngħinu lil ħutna, lil is-sara jiskopru l-preżenza ta' Marija fil-ħajja. Dawn naħseb li huma dak il-punti prinċipali ta' dak li jagħmlu s-servizz tagħna servizz karmelitani. Però, minkejja din it-tieni taqsima li tkellimt fuqha, ġifieri, L-affarijiet li nagħmlu u l-ispirtu li binnamluhom jibqa' dejjem essenzjal dak li bdejna bih u ddedikajna lil Ħaddin għalih, jiġifieri d-dimensjoni appostolika tal-ħajja kontemplativa tagħna, mhux tant dak li nagħmlu imma li bil-ħajja spiritwali tagħna naslu biex ikollna, bil-grazzja t'Alla, dik l-imħabba safja li tiswa għall-Knisja aktar minn dak kollu li nagħmlu. L-Ambrogio Messaline rrepeta dawk kollha li, terzjarji jew ħwieġ, eh, dawk kollha li huma midħla tal-ispiritwalità tagħna, tolqothom l-ispiritwalità tagħna, dan huwa frutta tagħna. Dan huwa frutta tagħna. Naslu li jkollna din l-imħabba safja lejn Alla li oħrajn l-imħabba safja għax din ismu l-Knisja iktar li huwa minn kollu fil-kien.

Mhux tagħmlu għalik, mhux tagħmlu biex taqla l-proset, mhux tagħmlu biex ipaħru kien nies. Kemm importanti li ndaħluha frasna li anke jekk tiżbalja, anke jekk tagħmel ħażin kif inti, inti dika għalih. Importanti.
Daqshekk. Li kultant, li kultant. Importanti. Importanti.

Vittoria l-imħabba hi x'inhi, hi xi tkun. Inti trid tipprova li twasslilha għal Ġesù. Issa taċċettax u ma taċċettax, issa tzabtu ħelu, tzabtu ħelu, tifhem? Imbasta inti tkun wassalt il-kelma t'Alla

Ċe, jekk iċ-ċentru hu Alla, nagħmel suċċessiv u ma nagħmilx, ma tagħmilx differenza. Għax iċ-ċentru hu Alla, ċ-ċentru ta' dak li qed nagħmel. Alla u l-ġid tal-persuna l-oħra, eh? Allura, jien noħroġ barra mix-xejn, speċi. Għalli fin-nofs jibqa' Alla. Hawn qiegħda kollha l-ispiritwalità kollha kollha qiegħda.